Gutt, mir géifen dann ufänken. Bon, fir d'éischt emol wëll ech Iech alleguerten e ganz schéint Joer 2019. Wënschen. A mär als OGBL, mär wënschen eis, dass mer d'Sozialwahlen gewannen. Haut ass den offizielle Start vun eiser Wahlcampagne. Ech proposéieren, dass ech fir d'éischt allgemeng op déi Wahlen aginn. Dann och op eis allgemeng Programmatik an de Bilan als OGBL an eis Engagementer, déi mer virum Wieler huelen. A mir giffen dann en zweete Volet proposéieren, dass mer méi an déi eenzel Beräicher eraginn a wou mer da vläicht och méi an eis spezifesch Programmer giffen eragoen an dann zu engem nach e klenge flotten Ofschluss plus eben dat, dass mer Äech invitéieren op e Patt. Dat ass jo esou virgesinn. Voilà, dann hoffen ech, dass et net ze laang gëtt, mee bon, verléiere mer elo keng weider Zäit. Mär hunn den 12 Mäerz Sozialwahlen. Déi sozial Wale setzen sech aus zwou Walen zesummen. Déi éischt ass d'Wal vun der Chambre des Salariés. Déi zweet sinn d'Wale fir d'Personaldelegatiounen an alle Betriber iwwer 15 Salariéen hei am Land. Wann ech mat der Chambre des Salariés ufänken, da wëll ech betounen, dass, an ech ginn direkt der Chambre des Salariés en anert Wuert, nämlech dem Parlament vun der Aarbecht, dass déi Wahl fir déi Chambre des Salariés déi gréissten demokratesch Wahl hei zu Lëtzebuerg eigentlech ass. Wann d'Zuele stëmmen, da si mer bei 525.000 Wieler. Dat ass méi wéi duebel esou vill wéi d'Parlamentswalen hei zu Lëtzebuerg. Déi Wale fir d'Chambre des salariés électeurs sinn all d'Salariéen hei zu Lëtzebuerg. A ween all Salarié seet, dee seet natierlech och eis Grenzgängerkolleegen. An zousätzlech och d'Pensionnéen, d'Rentner, déi un deene Walen deelhuelen. An dat gëtt eben déi Gesamtzuel vun iwwer enger hallwer Millioun Wieler. D'Chambre des Salariés ass eng gesetzlech Institutioun, fir d'Salariat eng enorm wichteg Institutioun, well, et eigentlech fir eis en Hiewel ass, en Hiewel fir all déi wichteg Froen, déi sech fir e Salariat hei zu Lëtzebuerg stellen, um politesche Plang, um soziale Plang, um ekonomesche Plang, kann ee soe resuméiert, fir all hir Liewenslagen. D'Chambre des Salariés ass immens wichteg an hirem Rôle, E Gutachten un all déi gesetzlech Aktivitéiten ze maachen, déi eng Regierung hei zu Lëtzebuerg mécht. Mee d'Chambre des Salariés ass nach méi, si hëlt Initiativen, si mécht immens vill wäertvoll Analysen an Etüden, déi direkt mat der Konditioun vun de Salariéen, souwuel déi aktiv wéi déi pensionéiert, zesummenhänken. An da wëll ech och net vergiessen déi enorm wichteg Roll, déi se mëttlerweil spillt am sougenannte Lifelong Learning, wou Dausende vu Salariéen all Joer drun deelhuelen, fir souwuel perséinlech wéi och berufflech weiderzekommen. Déi Wal fir d'Chambre des Salariés Ass ass awer net nëmmen dann déi, kann ee soen, d'Wahl zu der Assemblée plénière vun der Chambre des Salariés, zu hirem decisiven Organ, mee et ass bekanntlech esou zënter dem Statut unique, dass eeben och d'Assemblée plénière vun der Chambre des Salariés aner wichteg Gremien wielt.

Den OGBL, deen huet zënter der éischter Wal vun der Salariatskummer d'abslut Majoritéit an der Chambre des Salariés. D'Wal 2013 war déi lescht, wou mer als OGBL 38 vu 60 Mandater konnten erreechen. An ech mengen, A wann ee kuckt, wat d'Aktivitéit vun der Chambre des Salariés war vun all deene Joer, de Bilan ass immens positiv. An doduerch ass dat och e positive Bilan fir den OGBL, deen d'féierend Kraaft an der Chambre des Salariés ass. Et geet also u sech ëm d'Fortsetzung, ëm d'Kontinuitéit vun där gudder Aarbecht, vun de Missiounen vun der Chambre des Salariés. Mee jiddweree weess och hei am Land, dass virun allem déi national Wal vun der Chambre des Salariés d'Signalwierkung ass, eng Signalwierkung iwwert d'Stärkt vu den eenzelnen Organisatiounen, domat iwwert d'Stärkt vum OGBL. An et ass ganz kloer, an ech mengen, do sinn ech net iwwerhieflech, wann ech soen, d'Patronat an d'Regierung kuckt ganz genau op d'Resultat vun deene Wahlen. Si kucke ganz genau, ob en OGBL an deene Wahle geschwächt gëtt oder ob en, wéi mär et eis erhoffen, gestäerkt gëtt. Si wësse ganz genau, dass eng Stäerkung vum OGBL eng Stäerkung vun den Interessensvertriedung vum Salariat hei zu Lëtzebuerg ass. Si wësse ganz genau, dass dat e positiven Drock vum Salariat op d'Regierungsaarbecht ass, dass dat e positiven Drock vum Salariat op all Diskussiounen, a Verhandlungen och mam Patronat ass. An do steet jo och ganz, ganz vill un. Et brauch een nëmmen de Regierungsprogramm ze liesen, do si ganz vill Themen ugeschnidden, déi an den nächste Jore vu Bedeitung wäerte sinn. Ech wëll hei direkt soen, den OGBL wäert an aacht vun ning Gruppen Kandidéieren. Déi ganz Wal setzt sech aus 9 eenzelne Gruppen zesummen. Mär kommen dono nach drop zeréck. Den OGBL kandidéiert an 8 an enger net. Dat ass de Beräich vun der Eisebunn an do ënnerstëtze mer voll als OGBL d'Lëscht vun eise Kollege vum Landesverband. Dann an deem Allgemengen, fir am Allgemengen nach ganz kuerz ze bleiwen, e ganz wichtige Punkt, ech hu vu Signalwierkung geschwat, dat ass, dass mer haut als OGBL un d'Gesamtsalariat hei zu Lëtzebuerg den Opruff maachen, sech onbedéngt un där Wahl ze bedeelegen. Mer wëllen eng héich Wahlbedeelegung, well dat ass jo och den Ausdrock dofir, wéi e Salariat zu sengen Interesse steet an dass et ganz genau bewosst weess, wou déi Hiewele sinn, fir hie, fir seng Saach weiderzebréngen. Mär hunn, wann een déi eenzel Gruppe kuckt, déi lescht Kéier en Taux de participation gehat, dee ganz, ganz ënnerschiddlech ass. Mir haten, deen héchste war 80 Prozent vun alle Wieler war am Beräich vun deem Grupp vun der Eisebunn an deen déifsten, dee war, an dat ass net gutt, nëmmen 21 Prozent An deem ganz grousse Grupp, wou eng ganz Partie vu wirtschaftleche Beräicher draleien, mä kommen herno nach drop zréck. Dann déi zweet Wal, d'Personaldelegatiounen. Bon, wann déi éischt Wal iwwer Bréifwal stattfënnt, déi elo am Verlaf vum Januar wäert ufänken a sech da bis, ech soen, Enn Februar wäert zéien, an déi Bréiwer, déi mussen also alleguerten, d'Walziedele mussen alleguerten zréck zum zwielefte Mäerz sinn, dann ass déi aner Wal um zwielefte Mäerz 2019, nämlech déi vun de Personaldelegatiounen. Och dat sinn enorm wichteg demokratesch Walen. Dodrëms geet et, dass eben d'Salariéen decidéieren, ween hir Interesse soll an de Betriber vertrieden. Déi brauche Do net weider ze soen, dass eben OGBL-Delegéierte, Gewerkschaftsdelegéierte besonnesch Atouen hu par rapport zu net-gewerkschaftleche Delegéierten, ech ginn hei op d'OGBL-Delegéierten zeréck, déi kënne sech eben an der Interessensvertriedung an de Betriber zu all Moment verloossen op eng staark Organisatioun, déi se am Réck hunn, op ganz kompetent a performant D'Beruffssyndikater, si kënnen op all eis Servicer zeréckgräife fir all Informatiounen a bis a juristesch Ënnerstëtzungen. An dann natierlech spillen eis OGBL-Delegéierten en absolut decisive Rôle an dem Kontext vun de Kollektivvertragsverhandlungen, déi den OGBL, an ech betounen dat, an iwwer 200 Kollektivverträg huet. Den OGBL huet am Moment, dat war déi lescht Wal, ronn 2.000 effektiv gewielte Personaldelegéierten. An och do ass et kloer, wat d'Objektiv ass. D'Objektiv bei der Salariatskummer, Chambre des Salariés, d'Objektiv vum OGBL ass en 38 plus. A bei de Personaldelegatiounen ass et eng allgemeng Stäerkung vun eisen Delegatiounen an de Betriber hei zu Lëtzebuerg. Dann déi allgemeng Fro, firwat den OGBL stäerken. Bon, ech, fir eis ass et kloer, den OGBL als stäerkste Gewerkschaft hei zu Lëtzebuerg bedeit automatesch, dass dat och den héchste Grad un Effikassitéit ass, déi d'Interessensvertriedung vun alle Salariéen kann hunn. An ech betounen haut nach eng Kéier, dass jiddwereen, dee fir gewerkschaftlech Eenheet a Stäerkte antrëtt, dee weess, dass et méi wéi eng Noutwendegkeet, eng objektiv Noutwendegkeet haut ass, dass mer déi Eenheet hunn. An dat bedeit an dëse Wale ganz konkret, an dat kéint den allgemengen Appell un d'Salariéen, un d'Wieler sinn, Stäerkt déi stäerkste Gewerkschaften fir d'Eenheet! vun eiser Vertriedung an de Betriber an um nationale Plang, d'Komplexitéit an d'Breet, déi haut all Froen hunn am Kontext vun der Interessensvertriedung op alle Pläng, déi ass enorm gewuess. De Grad u Kompetenz, dee verlaangt ass, deen ass deementspriechend och gewuess an et gëtt eigentlech nëmmen ee rationellt Asetze vun de gewerkschaftleche Moyenen. Hannendru sti jo d'Cotisatioun, eis eege Ressourcen iwwert eng staark Gewerkschaft an dat ass eben den OGBL. Dat geet eben och eran bis an d'Méiglechkeet, bis an d'Extremer kënnen ze goen, an d'Streikfäegkeet an all Form vun Handlungsfäegkeet, wat jo och den OGBL an deene leschte Joren ënnerstrach huet. An dësem Kontext soen ech, dass mer fir all all eis, net all, d'Wieler insgesamt em Verständnis bieden, dass mär net heellos Geld a Gadgete verpolferen, déi an d'Honnertdausende bei aneren Organisatiounen ginn. Eis Cotisatiounen, déi vum OGBL, déi vun eise Memberen, sinn do fir knallhaart Gewerkschaftsaarbecht ze maachen. An dat heescht am Kontext vun dëse Wahlen virun allem ganz vill sënnvoll a gutt Informatioun och mat op de Wee ze ginn, ass do dra wou mer investéieren an dëser Walcampagne. Nach eng Kéier, eng Zersplitterung vun der Gewerkschaftszeen ass ëmmer eng Schwächung vun der Interessensvertriedung. Mëttlerweil ass et zudéifst onsënneg, an eng iwwerflësseg Vergeudung vun de Ressourcen a virun allem de Potentialer, déi mer kënnen hunn an déi mer kéinten hunn, wa mer och nach gestäerkt aus dëser Wahl erausginn. Den OGBL huet zweifellos e ganz positive Bilan 2013 bis 2018 an en huet e gudden, an a mengen Aen, an eisen Aen e gudde realistesche Programm fir elo d'Period 2019 bis 2024 insgesamt. Sinn, ass eis Programmatik drop ausgeriicht, fir dem Salarié, den Salariéen hei zu Lëtzebuerg e bessert Liewen ze erméiglechen, an dat heescht en Ofbau vun de sozialen Inegalitéiten, dat heescht e staarke Sozialstaat, dat heescht eng gerecht Verdeelung vum gesellschaftleche Räichtum, an dat heescht och, dass all déi doen Objektiver mussen erreecht ginn an engem Kontext vun zwee groussen Defien. Dat eent, dat ass d'Entwécklung vun der moderner Aarbechtswelt, Stéchwuert Digitaliséierung an esou weider an dat zweet ass awer och virun allem am Kontext vun der Noutwendegkeet vum Wee vun der Mënschheet an domat och hei zu Lëtzebuerg an eng carbon-arm bis carbon-fräi Gesellschaft a Wirtschaft an dat heescht, dass och den OGBL fir dat strikt Anhalen ass vun deene Klimaziler, déi gesat. gesat goufen. Esou vill zum Allgemengen. Ech probéieren dann eben op eise Bilan an op eis, op eis Programmatik anzegoen, wann ech elo meng Ënnerlagen erëmfannen. Kann näischt perfekt sinn, et ass et net. An ech géif Iech proposéieren, dass mer op déi wesentlech Punkte géifen ech soen elo emol kuerz agoen, well Der fannt déi national Fuerderungen, Revendicatiounen an och Engagementer vum OGBL an der allgemenger Broschür Erëm, an dat ass déi heien, Dir hutt dat Material verdeelt kritt. A wéi gesot, ech ginn op déi eenzel Punkte kuerz an. Dat Éischt ass Index Mindestloun plus 10 Prozent a besser Léin. Do wëll ech soen zum Bilan vum OGBL Folgendes, Mir hunn et erreecht, virun 2013, datt den Index strukturell hei am Land net verschlechtert gouf, trotz allen Attacken, déi massiv gefuerdert goufen. Dat ass och dem OGBL dann ze verdanken, datt schonn an der leschter Regierungsperiod, an eeben, erënnert Iech, war eng rout Linn fir dës Wahlen, an der Period, déi elo amgaangen ass, wou eng Regierung sech engagéiert huet, den Index net ze manipuléieren, ass et eis also gelongen, dee wichtege System vun der Indexéierung vun de Salairen an de Renten oprecht, intakte ze halen. Dat ass, dat ass de Bilan vum OGBL an dat ass natierlech och dat, déi Stoussrichtung, déi een an Zukunft wäert weider verfolgen. Ech ginn dann op d'Fro vun de Lounentwécklungen an. Herno wäerte mer dat nach an där enger oder anerer Form méi spezifesch gesinn. Allgemeng wäert den OGBL dofir kämpfen, wéi en et gemaacht huet a sengen iwwer 200 Kollektivverträg, fir eng Entwécklung vun den Léin gemäss de Produktivitéitsentwécklungen a Resultater an de Betriber. Ass eng ganz, ganz wichteg Saach. An op där anerer Säit, mär bleiwe bei eiser Fuerderung vun der struktureller Erhéijung vun 10 Prozent vum Mindestloun, déi 0,9 Prozent déi am Moment vun enger Regierung decidéiert gouf, gesi mär natierlech als en éischten Erfolleg vun eiser Aktioun, déi 2015 ugefaangen huet. Mee se geet net duer, well 0,9 Prozent ass bekanntlech e gudde Strapp wäit ewech vu gefuerderte 10 Prozent. A mir hunn et scho gesot gehat, Mir fuerdere vun dëser Regierung, datt se weider Etappen an hirer Mandatsperiod wäerten erfolgen, a mir wäerten och eis gewerkschaftlech Aktioun dodrop dodrop ausriichten, well, an dat ass d'Haaptargumentatioun, d'Produktivitéitsentwécklung hei zu Lëtzebuerg muss och bei de klenge Léin landen, an dat fänkt beim Mindestloun un, an dat mécht een net just iwwert sozial oder fiskalesch Mesuren iwwert de Staat, déi gréisstendeels erëm eng Kéier vun de Salariéeë selwer bezuelt ginn. Also, en éischte positive Schratt ass gemat, et muss weider, weider Schrëtt mussen nokommen. Dann en zweete wichtige Punkt, dat sinn, ass eis, dat ass eng Fuerderung, en Engagement, dass mär dofir wäerten handelen, agéieren, mee et ass ganz kloer eng Fuerderung, e Kollektivvertrag fir jiddereen hei am Land. Eise Bilan ass positiv an deenen iwwer 200 Kollektivverträg, déi mer déi mer verhandelen. Mer kéinte jo elo op déi agoe vun deene leschter Zäit, déi grouss Resultater am Gesondheets Sozialwiesen, am Bau oder d'Aféierung an de gudde Vertrag op der Uni Lëtzebuerg an esou weider An do gesäit een och d'Bedeitung vun de Kollektivverträg fir d'allgemeng Promotioun vun den Aarbechts a Lounbedingunge fir d'Salariéen an den Betriber. De Problem, deen awer ass 50 Prozent ronn vun de Salariéen hei zu Lëtzebuerg hu kee Kollektivvertrag, an och dat ass en Ausdrock vu sozialer Ongerechtegkeet, vun enger schlechter Repartitioun an der Aarbechtswelt. An dofir ass et wichteg, dass mer do weiderkommen. Positiv, an dat ass jo och schonn en Deel vun eisem Bilan, ass, dass d'Regierung op ville Punkten an hirem Programm ganz kloer vun der Promotioun vum Kollektivvertragswiesen hei am Land schwätzt. A positiv ass och, dass soll eng Diskussioun iwwert déi vun eis gefuerdert Reform vun dem Kollektivvertragsgesetz stattfannen. Ech kommen dann zum nächste Punkt, sechst Congéswoch a gutt Aarbechtszäiten. Och do, wat d'Aarbechtszäiten ubelaangt, ass et den OGBL a soss keen aneren. deen e positive Bilan hei am Land huet. Mär hunn et fäerdeg bruet an der leschter Legislaturperiod dat PAN-Gesetz, wat bestanen huet, ze verbesseren an net ze verschlechteren. Mir hunn et verbessert duerch eben eng kloer, transparent Regelung vun den Iwwerstonne. Mir hunn et verbessert duerch d'Aféierung vun der Matbestëmmung, ënner anerem bei den Horaires mobiles, fir nëmmen op déi zwee Punkten do anzegoen, géint all Attacken, wou Der Iech kënnt erënneren, déi geridde gi sinn, fir eng eng maasslos Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten hei am Land duerchzesetzen. Dat war jo d'Revendicatioun vum Patronat. Dofir ass d'Patronat jo net ganz frou mam OGBL, wat do an deem Dossier passéiert ass. Sou, mär hunn dann am sozialen Dialog, well dat war jo deen ee Punkt, Wou e Wuel wierklech reusséiert war, hu mer eng Eenegung fonnt zu de Camps d'épargne temps. Dat ass e Projet de loi a fir eis ass et och positiv, dass déi nei Regierung sech verpflicht huet, dat schnellstens ëmzesetzen. Sechs Urlaubswoch si mär déi, déi et gefuerdert hunn. Mär hunn en éischt Resultat, d'Aféierung vun engem zousätzleche Congésdag respektiv nach engem zousätzleche gesetzleche Feierdag. Dat ass fir eis och en eeschte Schratt, en eeschte Schratt eeben op eng allgemeng Verallgemengung vun eng sechster Congéswoch. Och dat ass en Thema, dat bleift fir eis aktuell. Mär hunn en Aktiounsplang opgestallt an, well dat ass jo och ugekënnegt vun der Regierung, zu allen Diskussiounen, déi sollen am Kontext vun den Aarbechtszäite gefouert ginn, do geet et drëms, dass den OGBL steet, an wäert alles drop usetzen, fir et duerchzesetzen, datt innovativ Aarbechtszäitmodeller méiglech sinn, awer ënnert der Konditioun, well dat ass do, wou d'Interesse vum Salariat läit, datt se och gutt gereegelt sinn op allen Niveauen, wou et noutwendeg ass. Mär si fir Aarbechtszäitverkierzung mat vollem Lounausgläich. Mär si Dofir fir eng gutt geregelt, gesetzlech geregelt Teleaarbecht. Mär si fir d'Ofschaltméiglechkeet zu dem Ofschalten, oder besser gesot d'Recht zum Ofschalten vun der Aarbecht, an an nach eben eng ganz Ribambelle vun zousätzleche Punkten, déi an dem Kontext, ech wëll generell soen, datt eis ganz wichteg ass, vun enger besserer Harmoniséierung vu Privat an Aarbechtsliewen, An deem Kontext, wéi gesot, eng ganz Ribambelle vun zousätzleche Propositiounen. Dann, nächste Sujet, der Jugend eng Chance, gutt Ausbildung, gutt Aarbecht, gutt Léin. Do och bilansméisseg, ech wëll just drun erënneren, dass et den OGBL war, dee jo e massiven Drock gemat huet an do och seng Réussitten hat géint déi Diskriminatiounen, ënner anerem bei de Studenteboursen. gouf en neit Gesetz. Mär hunn an deem Gesetz erreecht, an dat war och d'Initiativ an domat d'Resultat vum OGBL, datt d'Studenteboursen indexéiert gi sinn. A mär begréissen och, datt eeben eng Fuerderung vun eis, nämlech dat, datt d'Regierung sech, Als Sujet virgeholl huet, en Aarbechtsrecht ze moderniséieren a virun allem och virun allem déi ganz Fro vun den Aarbechtskonträkt ze behandelen, well se jo virun allem och déi Jugendlech, déi do drënner leiden. Mär wëllen, dass Jugendlechen esou schnell wéi méiglech an eng Aarbecht mat engem onbefristeten

Mär hunn dann sécher a gutt Aarbecht am Zäitalter vun der Digitaliséierung natierlech op eis Tagesuerdnung geholl. Och do begréisse mer et, mee dat gëtt och automatesch vill Aarbecht fir eis an dat entsprécht och eisen Engagementer a Fuerderungen, déi mer scho laang hunn, nämlech dass soll diskutéiert ginn, iwwert d'Reform zu de sougenannte Plans de maintien de l'emploi, zu de Sozialpläng, zu de Faillitten an dass et och soll weidergoe mat der Aféierung vun neie Rechter um Niveau vun der berufflecher Fort a Weiderbildung. Dat si lauter Sujeten, déi mir opgeworf hunn, déi mer revendiquéiert hunn an déi, wou mer elo natierlech och revendiquéieren an eis engagéieren dofir, dass eeben do elo Resultater kommen. Dat alles och ënnert dem Stéchwuert, Vun enger Sécurisation des parcours professionnels kéint een dat och nennen, vun eben enger Ofsécherung vun de berufflechen a sozial Perspektive vu alle Salariéen an egal welche Betriber, wou se schaffen, virun allem virum Hannergrond vun deene rapiden Ëmwandlungen, Transformatiounen, déi an der Aarbechtswelt stattfannen. Dofir brauche mer eben modernt Aarbechtsrecht plus eben Resultater op all deenen anere Punkten, déi ech elo opgezielt hunn. Nächste Sujet, Gutt Liewen am Alter a sécher Renten. Ech mengen, do gëtt et och villes dozou ze soen. Den OGBL war an ass d'féierend Kraaft an der Verteidegung vun eisen öffentleche Sozialversécherungen hei zu Lëtzebuerg. Dodrënner fält déi öffentlech solidaresch Renteversécherung, dat war och eng rout Linn, déi mer gestallt haten. Mir si begréissen dat, dass eben d'Regierung gesot huet, si wéilt net un de Rentesystem fréckele goen. Dat geet eis op verschidde Punkten awer net duer. Mär sinn nach ëmmer net averstane mat bestëmmte Verschlechterungen, déi stattfonnt hunn an der leschter Reform. Mär wëllen och modernen, modernen Ausbau vun eisem Rentensystem, ënner anerem wat d'Unerkennung ubelaangt, och vu Studentenaarbecht an esou weider. A mär halen natierlech drop fest, dass net um Rentenantrëttsalter gefréckelt gëtt an esou weider. wann et drëms geet, an dat wëll ech och nach eng Kéier betounen, dass iergendwann sollt, sollt hypothetesch e Problem entstoen um Niveau vun der Finanzkraaft, wat eis Pensiounskeess ubelaangt, dat ass am Moment net de Fall, ech mengen, Carlos, mir si bei 17 oder 18 Milliarden Reserven am Moment, mee sollt dat eng Kéier de Fall sinn, mee dann ass et en wichtegen sozialfortschrëttleche politesche Choix, dee mer fuerderen, nämlech dass dann entweder d'Cotisatiounen erhéicht ginn, well déi leien insgesamt am europäesche Verglach och déif, respektiv datt nei Finanzéierungsquellen erschloss ginn, an och dat gesi mer am Moment iergendwou als Diskussiounsméiglechkeet an engem Regierungsprogramm erëm. Dat sinn also och Resultater, déi mär erreecht hunn, déi sinn net einfach vum Himmel gefall, wa mer esou Intentiounen do dran erëmfannen. Ech ginn dann awer och dodran, de Carlos geet wahrscheinlech herno nach méi genau drop an, op d'Bedeitung am Kontext vun der Assurance dépendance, wou mer eben och et fäerdegbruet hunn, dass den Niveau wäitgehend eben ofgeséchert ginn ass. An dann denken ech och, dat breet Feld, wat net vill diskutéiert gëtt, wat awer enorm wichteg ass, dat ass déi Diskussioun ronderëm Gestion des arches, och schaffen a sech forméieren am Alter an de Betriber mat alle Preventiounen an och Méiglechkeete vu Schaffen, déi domat verbonne sinn. Dat ass och e breet, breet Feld, wou mer wëlle weiderkommen a wou mer eis och dofir engagéieren. Dann gutt a bezuelbart Wunne fir jiddereen. Mengen do ginn et zwou, dräi grouss Stoussrichtungen. déi hei zu Lëtzebuerg fir den OGBL wichtig sinn, dat ass natierlech op der enger Säit de massiven Ausbau, Investissement an de soziale Wunnengsbau hei zu Lëtzebuerg. En zweete Punkt, an da si mer bei der ganzer Fro vun der Präisentwécklung, wat am Moment am Regierungsprogramm virgesinn ass vum Kampf géint d'Spekulatioun, geet net duer. Et ass emol positiv, dass déi sougenannte FISen ugeschwat sinn, mee dat geet bei wäitem net duer. Mär fuerderen eben do ënner anerem eng d'Aféierung um nationale Plang vun der Steier vun der Retention vun Terrainen, mee dat geet och nach méi wäit, andeem mer soen, hei mussen all Forme vu Spekulatiounen mat wierklech enger politescher Volontéit bekämpft ginn, well dat ass déi eenzeg Den eenzege Wee, fir dass een déi Präisentwécklung ënner Kontroll kritt, do fält natierlech och ënner anerem drënner, ech ginn elo net op all Punkten an, dass mer eis dofir ausschwätzen, dass eng Mietpräisbrems agefouert gëtt. Mär hunn. Dann besser Sozial a Familljeleeschtungen. Ech weess net, ob s de, Daniel, ob s de deen, deen hues. Ech hunn en awer, deen hu mer vergiess. Mee dat ass awer net schlëmm. Wichteg ass, dass et Thema gëtt. An do sinn och eng Partie Saachen ze soen. Mir hu mat der ëmmer erëm gesot, zënter Joren, Ass et zu enger Entwäertung, Ofwäertung komm vum Kannergeld hei zu Lëtzebuerg? Dat geet wäit iwwer 20 Prozent eraus, wann een all déi Jore kuckt. An an deem Kontext hu mer gesot, an dat hu mer och duerchgesat gehat an engem Accord mat der Regierung, war de Kader vum Zukunftspak, dass sollten d'Familljeleeschtunge sollten net nëmmen indexéiert ginn, mee och un d'Entwécklung vum Medianloun ugepasst ginn. Mär halen drop, dass dat d'Lat ass vun alle Reformen, déi an deem Kontext stattfannen. Et geet eis dass positiv, wa gesot gëtt, d'Familljeleeschtunge sollen indexéiert ginn. Do geet et awer net duer, dat um Enn vun enger Mandatsperiod ze maachen, firwat net éischter? An en plus ass den Accord mat der Regierung méi héich wéi dat, wat am Regierungsprogramm steet, nämlech d'Upassung un d'Entwécklung vum Medianloun, domat un d'Upassung un d'Akommes. An dat ass déi Referenz, déi mer fuerderen a virun wat mer eis och engagéieren, dass mer dofir kämpfen. Mir wäerten och genau oppassen, wat passéiert bei der ugekënnegter Reform vun de Chèques-services, e ganzt wichtegt Thema. A mir wäerten och do ganz kloer de Lien maachen zu eise Grenzgänger-Kollegen, dass do net zousätzlech Diskriminatiounen wäerten op all deene Pläng stattfannen. Do maache mer eis op all Fall prett, fir Diskussiounen, déi stattzefannen hu mat der Regierung. Dann fir méi Steiergerechtegkeet hei zu Lëtzebuerg. Ech soen hei nach eng Kéier, Mir hunn eng Schiflag bei der Besteierung hei zu Lëtzebuerg. De Patrimoine gëtt ze schwaach besteiert. D'Revenue en capital, all Formen, déi drënner falen, sinn ze schwaach Besteiert par rapport zu den Salariéen, déi iwwert hiren Loun direkt besteiert ginn, gëtt et eben eng Schiflag, eng massiv Ongerechtegkeet. An déi kann ee just ugoen, an deem een, a mir schwätzen eis nach eng Kéier dogéint aus, net weider nach en Dumping mécht bei der Erofsetzung vun de Betribsbesteierungen, da wéi gesot Eropsetzung vun de Besteierung bei de Kapitalrevenuen, bei dem Patrimoine. A virun allem, an do hale mer drun, an et ass och schued, dass déi nei Regierung dat net gemat huet, dat ännert awer näischt dodun, dass mär dofir wäerte kämpfen an dat vun hinnen fuerderen, dat ass den automatesche Mechanismus vun der Upassung vun dem Steierbarème vun de Personnes physiquen un d'Inflatioun, well soss kënnt et erëm, an et ass elo schonn amgaangen, Déi kal Progressioun, déi bedeit, dass u sech d'Salariéen an éischter Linn méi Steiere bezuelen, progressiv méi Steiere bezuelen, an dat ass dann nach eng Verschäerfung vun der Steierongerechtegkeet. Ech ginn haut net op d'Individualbesteuerung an, dat wäert eng breet Diskussioun ginn. Do wäerte mer eis och deementspriechend preparéieren. An da wéi gesot si mer och do, wäerte mer oppassen, dat hu mer, an dat ass och Bilan, Opgepasst, dass et net zu falschen Ongerechtegkeete kënnt zwëschent deene Leit, déi hei am Land wunnen, an eise Grenzgängerkolleegen. Da fir Demokratie, Fridden a sozial Gerechtegkeet, mengen, dat ass wichteg haut ze betounen, virun alle politeschen Entwécklungen, déi mer kennen. Den OGBL wäert sech aktiv dofir asetzen a mat all senge Méiglechkeeten alles bekämpfen, wat an eng Richtung geet vun Ofbau vun Demokratie. Dat ass eise Kampf géint all réckschrëttlech Parteien a Beweegungen, déi et mëttlerweil an Europa net nëmme gëtt, mee a ville Länner am Opschwong sinn, well dat ass eng Katastroph fir eis Gesellschaft an dat féiert eben an Katastrophen, weider Katastrophen eran. Mee Asätz fir Demokratie bedeit och, dass eben d'Politik sech erëm Spillraim zeréckhëlt, déi se selwer opginn huet. Ech bräicht nëmmen d'ganz Europapolitik mat der ganzer sougenannter, net nëmmen Ausléise, mee dann och Gestioun vun de Krisen, wat dat alles beinhalt. Och dat ass u sech en Zréckgoe vun der Demokratie an deem Sënn, wou eben Populatiounen, wa se Regierunge wielen, eigentlech och Saache wielen, wou se eigentlech keen Afloss méi hunn, da schwätzen ech vun den europäeschen Traitéen ënner anerem, ech verdéiwen dat elo net, mee Demokratie bedeit awer och Ausbau vun der Matbestëmmung. an de Betriber, déi ëmmer muss ugepasst gëtt. An an dësem Kontext wëll ech dann awer och de Kampf fir de Fridden erwähnen. Mir haten dat schonn ugekënnegt, mir wäerten eis aktiv dofir asetzen, fir Ofrüstung an doudsécher net fir Oprüstung, wou mer jo am Moment och staark Tendenzen an déi Richtung leider net nëmmen an Europa, mee op der Welt iwwerall hunn. E leschte Punkt, op deen ech aginn, dat ass dann de Klimaschutz an eng ëmweltschounend Gesellschaft. Ech hunn et virdru scho gesot, eisen Asaz fir sozial Gerechtegkeet an Ofbau vun den Inegalitéiten ass deen ee wichtege Punkt fir e bessert Liewen. An den aneren Zesummenhang, dat ass eben deen, dass mer e wësse vun der Noutwennegkeet vun dem Anhale vun de Klimaziler, fir nëmmen déi ze nennen, niewent allen Aner ressourceschounende Moossnamen, déi musse geholl ginn. Fir eis ass de Kampf fir méi Liewensqualitéit an eiser Gesellschaft op alle Pläng net an iergendengem Widdersproch, au contraire, mam Kampf fir eng ëmweltgerecht Gesellschaft a Wirtschaft. Dat ass e ganz, ganz wesentleche Punkt. Mir si just awer géint all Politik, déi just nëmmen op engem Deel dovun asetzt an doduerch riskéiert zu neie sozialen Frakturen ze féieren, wéi mer dat elo schonn a verschidde Länner erlieft huet, mat deene Contestatiounen, déi da stattfannen. Voilà, ech wëll do stoppen. Dat sinn u sech, ass eis Bilanz an dat sinn awer och eis programmatesch Punkten, déi um nationale Plang gestalzt sinn, fir deeënschten OGBL an dëse Wahlen organiséiert. An ech géif elo proposéieren, Dass mer géifen op déi eenzel Beräicher kuerz jeeweils aginn, agoen. Do fänke mer un a mir maachen einfach d'Reihenfolg, wéi eben déi eenzel Gruppen och sinn, fir d'Wahl vun der Chambre des Salariés.
Esou fänkt effektiv beim Grupp Eent un. Dat heescht, dass dann déi Broschür, wou net nëmmen drop steet d'Wiertlëscht Eent, mee wou och drop steet Grupp Eent, an där gesitt een automatesch, dass déi Broschür do an dräi Sproochen erauskënnt, well mer eben an deem Secteur Leit hunn, déi och ëmmer méi Leit hunn, déi déi nach just Englesch schwätzen, respektiv Englesch, vläicht och nach e bëssen Indesch, an dass mer och eis wëllen un déi Leit do wenden. Et gëtt natierlech elo vläicht interessant, fir dat, wat den Ent als Nationalprogramm virgestallt huet, fir dat Ganzt dann erëm eng Kéier, net wuertwierklech, mä erëmzeginn am Kader vun engem sektorielle Programm. Do wëll ech fir d'éischt emol just nach eng Kéier drun erënnern, dass de Grupp I net nëmmen den éischte Grupp ass, mä och de klengste Grupp. Et sinn nach just 4.000 Wieler an deem Grupp, also déi Recht hunn, op deene Wale mat deelzehuelen. Et ass awer e wichtege Grupp, well fir elo e modernt Wuert ze gebrauchen, d'Siderurgie ass dat, wat ee kann eng systemesch Industrie nennen, respektiv huet se e systemesche Rôle an eiser Gesellschaft, well se ënner anerem Zouliwwerfirma ass fir eng ganz Rei aner Industriebetriber. Ech denken un de Bau, ech denken un De Maschinnebau, ech denken un alles wat Menage ass, Emballage, Wäschmaschinnen, Spullmaschinnen an esou weider ze führen, giff et net ginn, wann et kee Stol giff ginn. Also ass de Rôle vun deem Secteur relativ wäitaus vill méi grouss wéi déi 4.000 Leit, déi en hei duerstellt. Et ass och deen eenzege Grupp, deen haut, an dat ännert da moarn, deen haut besteet aus engem eenzege Betrib, Dat ännert wahrscheinlech moar nämlech dee Moment u wou Diddeleng verkauft gëtt un e Konkurrent vun Arcelor-Mittal. Dann ass et e Grupp deen nach ëmmer nëmmen aus 4.000 Salarié wäert bestoen, mee wou dann ebe vläit zwee Betriber dra vertruede sinn. Dat just zur Introduktioun, zur Erklärung. Wat den Ender och gesot huet als Haaptargument, dat ass d'Wichtegkeet vun den Aarbechtsplazen. Déi sinn an dësem Secteur natierlech immens wichteg, well, wéi gesot, duerch dee systemesche Rôle, deen en huet, ass all Aarbechtsplaz, déi et an der Siderurgie gëtt, schaaft indirekt véier Aarbechtsplazen. An deem Sënn ass et och wichteg, datt déi Aarbechtsplazen erhale ginn. Wéi wëlle mer se erhalen? Dat ass dann eis jéist Fuerderung, an déi ass da spezifesch, meng ech, erëm eng Kéier fir d'Siderurgie. Dat ass, Mir wëllen déi Aarbechtsplazen ënner anerem erhalen, andeems mer eis Stoltripartite esou weiterféieren, wéi se an deene leschten, ech soe mol, puer Joerzéngte gelaf ass, nämlech dass déi Stoltripartite muss erhale bleiwen an Zukunft, hire Rôle soll zweeschinneg sinn, éischtens op enger Säit ofsécheren, dass de Betrib nach ëmmer investéiert an dass en och eng Industriepolitik op eng wäit Siicht mécht, op eng laang Dauer mécht, andeems en dann och investéiert. Zweet Schinn ass dann eben, dass dass muss duerch déi Stot-Tripartite eng ganz Rei sozial Begleetmoosnamen och erhale bleiwen. Ech denken ënner anerem un un d'Préretraite. Ech denken awer och un un d'CDR, déi sektoriell CDR, déi et an der an an der Stolindustrie zënter Joerzingte gëtt an déi dat Ganzt sozial mat begleet huet. Den Ender huet och geschwat vun enger Beruffsofsécherung duerch, am Allgemengen, duerch d'Formatiounen. Dat ass ëmsou méi wichteg, mengen ech, och an dësem Kontext am Kader vun der Stolindustrie, well mer eben an engem Secteur sinn, deen duerch d'Digitaliséierung, esou wéi eng ganz Rei aner Secteur, wäert mat enger ganzer Rei neien Aarbechtsplazen, Rhythmussen an esou weider konfrontéiert ginn. An dofir ass et wichteg, dass mer eben effektiv, d'Aarbechtsplaze vun de Leit, déi haut do sinn, awer och vun deenen, déi an Zukunft solle kommen, kënnen ofsécheren a mussen ofsécheren duerch intern Formatiounen, déi de Betrib dann ebe muss zesumme mat der Delegatioun organiséieren. Et ass och ganz wichteg, dass net nëmmen d'Aarbechtsplazen ofgesichert ginn duerch Formatioun, mä och Duerch d'Sécherheet op der Aarbechtsplaz selwer. Ech wëll just drun erënneren, dass et e Secteur ass, dee relativ vill Unfäll huet. Ech wëll just drun erënneren, am Dezember ass nach eng Persoun um Belval ëmkomm duerch en Aarbechtsaccident. An dofir ass et wichteg, dass dass déi Diskussiounen do och weider gefouert ginn an dass do nei Weeër zesumme gesicht gi mat der Delegatioun. An dann Leschte Punkt, an deen ass och ugeschriwwen gi vum Änder, dat ass de Sozialdialog an d'Diskussiounen an engem Secteur sprengen och de Kader vum Betrib. Ech mengen, hei ass et kloer, e gëtt éischtens gesprengt duerch all déi Diskussiounen, déi national am Parlament vun der Aarbecht an eben an der Chambre des Salariés stattfannen. Mee an engem Secteur wéi d'Siderurgie gëtt et och eng ganz Rei Diskussiounen op europäeschem Niveau, op Weltniveau, ënner aneren Diskussiounen, déi och d'Nohaltegkeet uschwätzen, d'carbonnoarm Industrie uschwätzen an esou weider an esou virun. An ech wëll just drun erënnern, dass op deem Niveau, esouwuel europäesch wéi international, den UGBL déi eenzeg lëtzebuergesch Gewerkschaft ass, déi innerhalb vun den europäesche Federatiounen vertrueden ass an och do direkt, op deem Niveau kann intervenéieren. Voilà, dat war elo natierlech, wann och déi all déi aner Punkten, déi ugeschwat gi si fannen an der Brochure erëm, mä dat war elo déi Haaptpunkte fir, fir d'Siderurgie. Merci.
Ech wollt elo mol drun erënneren, dass den OGBL déi gréisst Gewerkschaft ass an der Industrie. Ech mengen, mir hunn déi meescht Delegatiounen, déi meescht Delegéierten a mir verhandelen och déi meescht Kollektivverträg. An eis Ziler si kloer, Mir wëllen eis Positioun stäerken, fir op enger Säit besser Kollektivverträg ze verhandelen an och méi Kollektivverträg an op där aner Säit wëlle mer d'Leit an hirem Alldag besser begleede mat engem verstäerkte Matbestëmmung. Mat deene Konditiounen do, do kënnen mer am Fong um Terrain méi Kontroll iwwert d'Lounpolitik iwwerhuelen an och besser Paie gestalten, méi Kontroll iwwert d'Lounpolitik iwwerhuele mat Carrièren, mat besser Ufanksgehälter, mat richteg Perspektive fir d'Leit. Och besser kämpfe géint eng Individualiséierung vun der Aarbechtsrelatioun vun de Leit, déi dozou féiert am Fong nëmmen dozou, datt d'Leit am Fong manner verdéngen. Mat engem OGBL iwwerhuele mir och méi Kontroll iwwert d'Aarbechtszäit an och eng besser Gestaltung, vun den Aarbechtszäitmodeller, déi zum Beispill Aarbechtszäitverkierzung abegräifen, mee einfach eng besser a méi gereegelt Aarbechtszäit erméiglecht, den Aarbechter och hir privat a professionellt Liewe besser ze gestalten an ze vereinfachen. Mat enger besserer Matbestëmmung kënnen mir och den Aarbechter, wéi ech scho virdru gesot hunn, besser begleeden an hiren Alldag, dat heescht Aarbechtsplaze schafen, déi méi sécher a besser sinn, wou d'Gesondheet wichteg ass. Mir kënnen och den Aarbechter besser begleeden an hirem ganze Parcours, dat heescht vun der Léier bis hin zur Rent, an do ass alles mat abegraff, dat heescht Formation continue, d'Imprevuen am Liewen, mee och, Gesondheetsproblemer zum Beispill. Wa mir net derbäi sinn, ginn d'Aarbechter oft op d'Säit gedréckt an dat kann net sinn. Mir kämpfen och fir géint am Fong eng Prekaritéit vun der Aarbechtszäit. Dat heescht, am Alldag kucke mer och, datt kuerzzäiteg Verträg an Interimen ersat ginn duerch fest Verträg. Dat ass en immens wichtege Punkt. An niewebäi begleede mir och all déi Technologesch Entwécklunge wéi zum Beispill gëtt ëmmer méi diskutéiert iwwer Industrie 4.0 oder nei Aarbechtszäitmodeller. A mir sinn do fir déi Modeller matzemaachen, mee och fir déi ze gestalten am Sënn vum Aarbechter an net eleng géint den Aarbechter. An dat sinn am Fong déi Haaptpunkte fir d'Industrie an ech hu mech da kuerz gehalen.
Fir e klenke Rappell, Am Secteur vum Bau hu mer um Niveau vun der Chambre des Salariés 2013 76 Prozent vun de Stëmmen kritt. Dat war fir eis als OGBL e ganz gutt Resultat. Mir hu fënnef Sëtzer vu sechs kritt an dat war eeben e Beweis, vum Vertraue vun de Leit an eiser Aarbecht an do mer och dann en Challenge kritt, dat heescht déi d'Aarbechtskonditioune vun de Leit, an ech schwätzen net nëmme vum Bau, mee ech schwätzen awer d'Leit am Handwierk en général ze verbesseren. An dee Moment hu mer och dann déi Responsabilitéit iwwerholl als stäerkste Gewerkschaft an, ech schummen mech och net ze soen, als déi eenzeg Gewerkschaft, déi hei aktiv a ganz aktiv ass am Secteur vum Handwierk a vum Bau, well mer dann déi Challengen opgeholl hunn par rapport zu de Kollektivverträg. Ech ginn e puer Beispiller, Plätscherslier, Liftbaueren, Kollektivvertrag vum Bau, dee elo virun e puer Wochen ënnerschriwwe ginn ass, wou ganz staark Verbesserunge stattfonnt hu fir d'Leit, wou mer och mussen duerch d'Kraaft vum OGBL a vun de Leit beweisen iwwert d'Manifestatioun an der Stad, dass dat, wat eebe nämlech dee Vertrauen vun de Leit ass, nämlech fir eis immens wichteg gewiescht. A elo gëtt et keng Revolutioun an eisem Programm, well de Programm ass evolutiv, d'Fuerderunge kommen Dag op Dag op eis duer, mee déi grouss Fuerderung, déi mir elo gesinn, déi mer wëllen elo ervirhiewen, dat ass éischtens d'Kollektivverträg, wéi mer souwisou se global och hunn, d'Kollektivverträg ze verbessern, dat heescht eng besser Verdeelung vum geschafene Räichtum. Mer wëllen awer och a Secteuren eis implantéieren, wou de Kollektivvertrag nach net gëtt am Handwierk. Dat ass net all Handwierker, all Salarié aus dem Bau, wou dann ënnert e Kollektivvertrag fält. Mer wëllen am Handwierk ee Kollektivvertrag hunn. Dat ass eng laangjäreg Fuerderung an déi behale mer. Mir wäerten och vill méi Drock opbauen an de Betriber, bei de Leit, well mer am Handwierk ee Kollektivvertrag brauchen, fir d'Leit besser ze protegéieren. An dann en Thema, wat immens wichteg ass fir d'Syndikat Bau an och, dat war wichteg, dat ass wichteg an dat bleift wichteg, dat ass d'Sécherheet op de Chantieren. Wann ech Sécherheet op de Chantieren, schwätzen ech net nëmme vu Sécherheetsschung, wéi déi meescht Leit mengen, mee ech schwätze vun Aarbechtskonditiounen, manner Stress, besser opgedeelten Aarbecht. Do huet och d'Regierung eng Responsabilitéit par rapport zu de Soumissions publiques. Mir hunn ëmmer méi kuerz Délaiën, dat heescht, dee Stress kënnt op d'Leit. An dat sinn, dat ass eis Fuerderung, dass mer soen, do misse vun Ufank un besser Planunge bestoen, dass Leit net mussen Iwwerstonnen knuppen oder hir Aarbechtskonditiounen zréckginn. A mir fuerderen och, an souwisou also Joël och, e bessert Faillitegesetz. Eng besser Protektioun vun de Salarié, well de Secteur vum Bau ass eben e Secteur, deen immens sensibel ass mat de Faillitten, wou mer eng besser Protektioun virun der Faillite brauche vun de Leit. An last but not least, ech mengen, d'Flexibilitéit, d'Aarbechtskonditiounen, d'Aarbechtszäit ass en Thema bei eis, war en Thema bei eis a bleift en Thema bei eis. Mir refuséieren a mir wäerten dofir kämpfen, dass d'Aarbechtszäitdiskussioun am Bau net stattfënnt, well mär géint eng Flexibiliséierung an eng Erhéijung vun den Aarbechtskonditiounen sinn. Voilà, dat war en compte rendu eis Fuerderunge fir de Bau.
Bon, ech mengen, Dir wësst, mir haten Iech an der Press eise Sujet scho virun am Oktober scho virgestallt. Duerfir wäert ech dann och versichen, haut mech wierklech ganz kuerz ze halen. Ech menge mir haten als Syndikat Banken, hate mer deemools scho gesot, mir, de Finanzsecteur ass dee Secteur, deen am Fong mol am meeschte vun der Digitalisatioun betraff ass. A mir haten och op där Basis Iech matgedeelt, dass mir D'Effete vun dëser Digitalisatioun op d'Emploi an op d'Salariéen am Secteur analyséiert hunn an eis op zéng Sujete reduzéiert haten, fir eng Analys ze maachen, wat déi Effete fir d'Salariéë géinge bedeiten. Kloer ass et, dass et natierlech en Effekt huet op d'Ofsécherung vun de Beruffscarrièren, eng Conciliation vie familiale-vie professionnelle, Recht op Deconnexioun an natierlech och op d'Aarbechtszäitregelungen. Dat sinn d'Effete vun enger Digitalisatioun, déi eng wichteg Roll an deem Secteur wäerte spillen. Niewent deem hu mer och gesot, datt nei Aarbechtsplaze ginge kreéiert ginn, eng gutt Partie, mee awer och aner Aarbechtsplaze wäerten ofgebaut ginn, an dowéinst et extrem wichteg ass, de Maintien vum Emploi am Secteur an der Zukunft ofzesécheren. An dat geet natierlech nëmmen iwwer eng Formation professionnelle continue, déi awer am Virfeld eigentlech muss stattfannen, ier de Plazenofbau stattfënnt an dofir gesuergt gëtt, dass en d'Leit hir Berufscarrièren an deem Secteur kënnen iwwert dee Wee garantéieren an ofsécheren. Mir hunn do derniewent am Bankesecteur nach en zweete Problem, dee mer jo kritt hunn duerch d'Aféierung vun deem 7024 er Gesetz. Dir wësst, virun zwee Joer hunn ass e Gesetz agefouert ginn, wat wat d'Exportatioun vu verschiddenen Aktivitéiten am Secteur erlaabt, wat et virdrun net ginn ass, a mer elo kënnen ufänke festzestellen, dass am Secteur, verschiddene Konzerner, Betriber sech elo restrukturéiert hunn an och decidéiert hunn, verschidden Aktivitéiten hei zu Lëtzebuerg net méi wäerten ze maachen, mee se am Ausland ze maachen. Mir hunn doduerch Problemer mam Outsourcing a mir hunn och elo Problemer ganz rezent gehat mat relativ ville Sozialpläng, déi mer hu misse maachen, wat och eng gewëssen Zuel u Leit betrëfft, déi net, net. net kleng ass a mir elo soen, dass effektiv do natierlech et ganz wichteg ass, dass mer elo, an den Alain huet dat och scho gesot, e Gesetz kréien, wou d'Plans de maintien dans l'emploi an eng Obligatioun ginn, virun all Licenciement oder virun all Aushandlung vun engem Plan social, well et ass nëmmen iwwert dee Wee, wou mer kënne garantéieren, dass d'Plazen hei net ofgebaut ginn, mee och wäerten erhale ginn. Ech mengen, dat ass och ee vun eise Sujeten, deen an eise Considératiounen ganz staark traitéiert gëtt. An dann, last but not least, mengen ech, hu mer eis och Gedanken nach erëm enker gemaach iwwert eise Kollektivvertrag. Dir wësst, dee mer net onbedéngt an där Form, esou wéi en ass, matdroen a matgedroen hunn. Mir hätten nämlech gären als OGBL, wa mir d'Chance kréien, déi Wahlen hei, aus deene Wahle gestärkt erauszegoen, dass mer nees e Kollektivvertrag kréien, a mir stinn och do derfir, wou nees d'Garantien an de Barèmen, wäerten agefouert ginn, fir d'Leit awer och Garantien vun enger Évolution de carrière nees wäerten dra sinn, wëll de Moment deen neie Kollektivvertrag eebe keng esou Évolutionsgarantië méi gëtt. Au contraire, déi nei Barèmen, déi si just nach baséiert op Performance an, Ob dass de Tisch, den den Employeur deen décidéiert, ob de ob der e Recht kritt fir eng Augmentatioun oder net. Mir wäerten dofir astoen a weider dofir astoen, dass, wéi mer dat souwisou bis elo och ëmmer gemaach hunn, dass en déi Garantien an déi Augmentatiounen erëm an deene Kollektivverträg wäerten agefouert ginn, genausou wéi mer de wäerten eis dem Problem vun de Faux-cadren, deen e considerabele Problem am Bankesecteur ass, well ganz vill Leit eben aus de Kollektivverträg erausgeholl ginn a ganz oft just fir keng Iwwerstonne bezuelt ze kréien, déi Leit awer e Recht hunn, ënnert de Kollektivvertrag ze falen. Mee och do wäerten erëm dofir antrieden, dass dat, dass do e Changement op deem Niveau wäert kommen, genau esou wéi mer wäerte revendiquéieren, dass och Kollektivverträg, An dee ganze Secteur connexe, sëft dat bei de Fiduciairen, sëft dat bei de PSFen, well déi Leit, déi hu kee Kollektivvertrag, dass do Kollektivverträg an der Zukunft wäerten ausgehandelt ginn. Voilà, ech soen Iech Merci.
deen och kuerz dann dorop ageet, an ech menge wichteg ass et ze gesinn, datt mer do no bei der Hallschent bal vun der Lëtzebuerger Ekonomie sinn, a bei zwee Fënneftel vun der ganzer Ekonomie. Mir haten do 14 vun, nee, 10 vu 14 Sëtz bei deene leschte Wahlen. Do ass jo dann nach e bësse Loft no uewen, war awer natierlech e ganz gutt Resultat, wat mer wëlle verbessern. Dir wäert och gesinn, Wann Der déi Broschüre kuckt, déi Der do kritt hutt, dass keng speziell Revendicatioune vum Grupp 5 sech an där Broschür erëmfannen, einfach well dat net méiglech ass, well dee Grupp sech esou heterogen zesummesetzt. Ech gi vläicht enke ganz kuerz doduerch, do ouni Usproch op Vollstännegkeet. Do wäerten eng Rei vu Saache wäert ech awer vergiessen, mee ech versichen déi Haaptpunkte Felder do, déi an deem Grupp do sinn, ze erwänen a vläicht eng kleng Präzisioun dann jeeweils dozou ze ginn. Ech fänken u mat der Restauration collective. Do si mer amgaang, e Kollektivvertrag ze verhandelen, ze erkämpfen. Do geet et, do si mer no beim soziale Mindestloun. Do geet et och ëm Aarbechtszäitenflexibilitéit, Disponibilitéit vis-à-vis vum Patron. Do ass extrem wichteg, dass d'Positioun vum OGBL Gestärkt gëtt elo bei den Delegatiounswahlen, fir dass mer do zu engem Ergebnis kommen, wat valabel ass. Commerce, kënnt Der verfolgen, Dir kennt d'Problematiken aus dem Commerce. Do geet et ëm Ladenöffnungszeiten, et geet och ëm Flexibilitéit, et geet ëm déi sougenannten Teilzeitfalle, wou eng ganz Rei vu Leit sinn. Mir hunn do e gudden Accord gemaach gehat bei H&M, Dir erënnert Iech dodrun, wou mer d'Flexibilitéit encadréiert hunn. Do muss et weidergoen an do geet et ëm en Ausbau vun der Zuel vun de Verträg an et geet ëm eng Opwäertung, eng weider Stäerkung vum OGBL. Nettoyage, do wësst Der all, wéi d'Konditioune sinn. Mir hunn do e Kollektivvertrag, dee vum OGBL als majoritär Gewerkschaft verhandelt ginn ass. Deen huet Verbesserungsbedarf an och do ass et wichteg, dass mer net an eng Situatioun kommen, wou sech Kräften, déi do agéieren, gedeelt wären. D'Universitéit, fir elo wierklech, ech komme vum Nettoyage op d'Universitéit, also fir ze weisen, wéi komplex dat Ganzt ass a wéi heterogen, hu mer, virdun ass dovunner geschwat ginn, vun dem Droit à la déconnexion, do hu mer en an e Vertrag erakritt, wat en Duerchbroch war an där Fro do, an do muss et weider goen. Mir hunn eng Convention-cadre gemaach als OGBL ganz eleng mat vun de Centres de recherche. Do muss et weider goen an déi richteg Richtung. Mir hunn do e grousse Match gehat, och wat de Lounssystem ugeet, d'Carrièren, déi net solle gebonne ginn un reng willkürlech an subjektiv Kompetitivitéitskritären, mee déi iergendwou sollen eng strukturéiert sinn an eng Logik soll dra sinn an an Automatismen sollten do duerchgesat ginn. Horeca, Horeca hate mer Verträg, Horeca si mer am Match fir ze versichen och do Verträg ze kréien. Déi brauche mer do, am Géigensaz zu deem, wat aner Leit do um 100,7 gesot hunn. Ech mengen, déi Leit, déi elo schaffen, déi mussen och liewen an déi Konditiounen sinn einfach net gutt an déi mussen sech verbesseren. Do ass et och wichteg, dass mer GBL dobäi ass. École-privéeën, do ass et zu enger Grève de zèle komm gewiescht, bis mer e gudde Vertrag dann do kritt hunn. Dann hu mer e Syndikat, dat sinn elo aner Syndikaten wéi d'Syndikat Servicer gewiescht, déi ech elo genannt hunn. Mir hunn awer och e Syndikat Services an Energie, wat sech da forcément da méi genau dann do mat där Matière do oder mat deem Beräich do befaasst. Nennen ech e puer Beispiller, Mir hu ganz gutt Kollektivverträg am Energieberäich. Mir hunn am Gardiennage, par conter ass am Moment esou, datt e Vertrag verhandelt gëtt. Dee Vertrag Gardiennage, deen ass net gutt an dee muss besser ginn. An do ass et ganz, ganz wichteg, datt den OGBL gestäerkt gëtt, well soss wäert dat kaum de Fall sinn. Do geet et ëm déi selwecht Problematik wéi bei deenen aneren och, ëm Flexibilitéit haaptsächlech an ëm d'Léin. Fir de Bou en nach eng Kéier ze illustréieren, an deem Syndicat Services geet et dann, hu mer eng WSA dran, mir hunn eng, mir hunn Fiduciairen dran, mir hunn Architektebüroen dran, mir hunn Consulting-Entreprisen dran a mir hunn also eng Multitude vun Entreprisen. Mir hunn eng Kollektivvertragsdicht, déi unbedéngt muss an d'Lut goen. Ech erwänen och vläit kuerz einfach déi Zesummenaarbecht, déi tëschent dem Syndikat Services an dem Syndikat Services financiers besteet, fir do, wou Deckungsbedarf ass, fir do zesumme virunzekommen. Dat hutt Der matkritt. Ech mengen, dat ass annoncéiert gi virun enger gewëssener Zäit, e wichtege Schrëtt. Dann Transport, Transport, do gi mer dann an den europäesche Kontext, mir gi bei de Gütertransport, bei d'Bussen, alles Verträg, déi zum Deel ofgelaf sinn, zum Deel nach en vigueur sinn an déi am Moment verhandelt ginn, wou do d'gewerkschaftlech Stärkt ukënnt, déi ass extrem wichteg do wéi iwwerall. Aviation civile, um Flughafen schaffen 3.500 Leit, dat sinn geschätzt 18 bis 20.000 Leit direkt ofhängeg mat hiren Aarbechtsplaze vun deem, wat um Flughafe geschitt. Do ass e Vertrag ofgeschloss ginn elo bei der Luxair, wat e gudde Vertrag ass. Bei der Cargolux lafen d'Verhandlungen. De Medieberäich gehéiert och zum Grupp 5, do Imprimerien, e schwéiere Secteur, dee kennt Der. Medien un d'Zeitung un dat Tender, do brauch ech Iech elo net ze soen, wéi dat am Moment do ass. An och do si mer am Gaang, si mer am Gaang eis Verhandlungen ze féieren, do wou se sinn. Ganz kuerz als Résumé. D'Kollektivvertragsdicht muss an d'Lut goen an deem Beräich vun 200.000 Leit. An deem Beräich stellt sech ganz besonnesch hefteg déi Fro vun der Digitaliséierung, Wat geschitt mat den Aarbechtsplazen, wat geschitt mat der Formatioun an deene Betriber do, fir de Leit d'Méiglechkeet ze ginn, sech eeben un déi Mutatiounen, déi do ustinn, unzepassen? D'Fro vun de Carrièren, d'Fro vun de Salairen, vun der Aarbechtsplazsécherheet an esou weider, déi selwecht Froen. E grousse Beräich a vill Aarbecht an eng grouss Wichtegkeet, dass den OGBL do weider gestäerkt gëtt.
2013, 2018 war eng hefteg, mee gutt Mandatsperiod an de Südgemengen, wou den OGBL 87 Prozent vun der Representativitéit besëtzt, huet den OGBL net nëmmen dee vun de Gemengeresponsabele geplangte Sozialofbau ofgewiert, mee en huet haaptsächlech positiv Verhandlungsresultater virzeweisen. Deen neie Kollektivvertrag bedeit eng nei verbessert linear Lounstruktur, déi sämtlech Lounbremsen ophieft

Mir fuerderen d'Ofschafung vun de Lounongerechtegkeeten am ëffentlechen Déngscht duerch d'Aféierung vun engem eenheetleche Kollektivvertrag, dee fir sämtlech Gemengen a Staatssalariéen gëllt. D'Mindestbasis vun dësem Kollektivvertrag kann nëmmen de Südgemengenkollektivvertrag sinn. Dëst bedeit d'Aféierung vum héije Punktwäert fir sämtlech Salariéen, déi beim Staat, beim CGDIS, bei de Gemengen a bei de Gemengesyndikater schaffen. Fir déi Leit, déi vum déiwe Punktwäert an den héije Punktwäert klamme géifen, bedeit dat eng Lounhausse vu 5,31 Prozent. Des Weidere fuerdere mer eng Erhéijung vun de Permanence-Primmen a gläichzäiteg e Recht op Deconnectioun, also Onerreechbarkeet, wann de Salarié doheem ass. De Salarié huet e Recht op Rouzäit, Verwaltunge kënnen op kee Fall no hirem Gusto iwwer d'Fräizäit vun de kommunalen oder Statssalariéen verfügen. Mir fuerderen een allgemenge Stopp vum staatlech organiséierte Loundumping. De massive Lounofbau bei der Post muss réckgängeg gemaach ginn an d'Lounkonditioune vun de Postsalariéë mussen un déi vum OGBL verhandelt besser Loun an Aarbechtskonditioune vun de Salariéen am ëffentlechen Déngschtleeschtungsberäich gekoppelt ginn. Dëst gëllt och fir Luxtra. Fir d'Salariéë vun der Ville de Luxembourg fuerdere mer, datt se endlech en neie Kollektivvertrag kréien. Et ass net normal, datt mer no aacht Joer Diskussiounen nach ëmmer keen neien, zäitgeméisse Kollektivvertrag fir d'Kolleegen an d'Kolleeginne vun der Ville de Luxembourg hunn. Dat war et zum Programm. Merci.
Och, et wäert Iech net wonneren, mee och am Grupp 7 gëtt et eigentlech keng Alternativ zum OGBL. Mir sinn an der Santésberäich an am Sozialwiese quasi déi eenzeg. Mir ware scho bei deene leschte Wahlen an och deene virdru ganz, ganz, ganz staark majoritär an deene Beräicher, wat d'Delegatiounen an och d'Chambre des Salariés ugeet. Der wësst dat. A mir kommen och nach elo aus enger Zäit vu ganz ville gewerkschaftlechen Aktiounen. Mir kommen aus fënnef Joer stännegem, quasi stännege Sozialkonflikt, stännege Mobiliséierungen. Mir haten eng Risendemonstratioun an der Stad 2016 mat engem erfollegräichen Ofschloss vun den zwee grousse Kollektivverträg. Dir hutt dat och alles matverfollegt. Mir hunn d'Opwäertung vun de Carrièren duerchkritt. A mir hunn schlussendlech d'lescht Joer deen éischte Streik an der Geschicht vum Fleegesecteur gehat an de Maisons de soins, en erfollegräich gewonnene Streik, och no 11 Deeg. Mir sinn einfach, mir kommen aus enger Zäit, wou d'Leit, déi an de Fleegesecteur, an de Spideeler, am Sozialsecteur hei zu Lëtzebuerg extrem gestäerkt gi si mam OGBL. Si hunn u Respekt gewonnen mam OGBL, un Unerkennung. vum Patronat, vu Politik, duerch eis, duerch a mat eis zesummen an allem deem, wat mer gemat hunn. Mir hunn eis Lëscht am Grupp 7, ass och e Spigelbild e bësse vun deene Leit, déi am Secteur beschäftegt sinn, mat Männer a Fraen aus alle Beruffer, aus allen Alterskategorien, vun den Nationalitéiten, déi am Secteur vertruede sinn. vun deene Leit, déi eeben dee Secteur do ausmaachen an alles dat erreecht hunn, wat se zesummen erreecht hunn an deene leschte Joren. Mat deene Leit maache mer eis da lo staark fir d'Zukunft. Mir hunn eng ganz Rei Fuerderungen a Programmpunkten, déi stinn och an eiser Broschür. Ech ginn op zwee, dräi wesentlecher an. Dat eent ass, lo hu mer, nodeems mer elo déi richteg Carrièren hunn an deene grousse Kollektivverträg, wäerte mer eis méi staark op d'Qualitéit vun den Aarbechtsbedingungen këmmeren. Ee vun de wichtege Punkten, deen de Leit wierklech um Häerz läit am Moment, ass e Mangel u Personal. Dat gëllt fir all d'Beräicher, esouwuel d'Spideeler wéi d'Crèchen, d'Maison Relaisen, d'Foyer de jour, d'Behënnerteninstitutiounen, de ganze Sozialsecteur, d'Fleegeheimer, etc. An et geet awer nëmme mat genuch Personaldotatioune fir kënnen eng Qualitéit an der Aarbecht ze leeschten. Dir wësst dat, mir gëtt en Déngscht um Mënsch hei geleescht, dat ass eng Aarbecht um Mënsch, an dat geet eeben nëmmen och mat ausräichende Personaldotatiounen, an do wäert e bëssen d'Zukunft vun eiser gewerkschaftlecher Aarbecht leien. An deem Sënn si mer och dofir, eis Kollektivverträg ofzesécheren a weider ofzestäerken. Mir wieren eis weider géint Privatiséierungen an deene Beräicher, och dat kennt Der. Mir wieren eis géint Outsourcing vun allem, wat net direkt Fleeg ass oder alles, wat net direkt Core Business ass an de Häiser, well dat heite sinn eben Déngschtleeschtungen, déi an ëffentlecher Hand musse bleiwen, déi vun ëffentleche Gelder bezuelt ginn an déi, an dat hu mer ëmmer erëm gesot, déi net däerfe vu privatwirtschaftlechen Träger geleescht ginn, wou et reng no Produktivitéit an no Profitlogik gekuckt gëtt. Dat kann net am Sënn vun de Leit sinn, déi betreit ginn an eiser Gesellschaft, vun der Kandheet bis zum Sterbehospiz. Dat heescht, dee ganzen. D'Verteidegung vum öffentlechen Déngscht ass dat, wat och weider wäert eis Prioritéit sinn. An domadder ofschléissend si mer dann och géint all neoliberal Finanzéierungsmodeller, déi eng Politik an dëse Beräicher wëll aféieren oder probéiert anzeféieren. Mir wäerten eis wieren, dass e Spidolswiesen op Forfaitslogik finanzéiert gëtt, wou no der Rentabilitéit vu Patiente gekuckt gëtt, wou gesot gëtt, d'Produktivitéit vun de Spideeler muss erhéicht ginn. Alles dat gëtt net, kënnt net a Fro mam OGBL an dat wäert en bëssen eis Accenter sinn, op deene mer an den nächste fënnf Joer schaffen. Merci. Et ass ëmmer schwéier, wann s de als Allerleschte kënns hannendrun. Mee et ass awer e Grupp, deen net manner wichteg ass wéi deen aneren. Et ass deen zweetgréisste Grupp, an zwar dee Grupp 9 vun de Pensionnairen. wou iwwer 127.000 Leit opgeruff wäerte ginn, fir un deene Walen drun deelzehuelen. A mir hoffen a mir sinn, ginn dovun eraus, dass mir och déi Walen deementspriechend wäerten ofschléissen, well mer ëmmer als Motto haten, dass mer ëmmer gesot hunn, Mir setzen eis fir de soziale Fortschrëtt an, virun allem fir d'Liewensqualitéit am Alter. A virun allem awer och fir d'Verdeedegung an d'Verbesserunge vun de Sozialleeschtungen. An deem Zesummenhang erlaabt mer just drun ze erënneren, dass den Original seng Vertrieder an der CNS, an enger Pensiounskeess, an enger Unfallskeess, an enger Familljenzoulagkeess, respektiv an aner Sozialinstitutiounen, déi Vertrieder gi gewielt anhand vun deem Resultat vum 12. Mäerz, wann d'Sozialwahlen eriwwer sinn. Duerch déi Stäerkt gëtt och d'Stäerkt fixéiert, ween do d'Rudderen ze féieren huet an deene verschidden Institutiounen. A mir hu während deene fënnef an zéng leschte Joren hu mer eis agesat, fir ëmmer d'Leeschtunge vun der Gesondheetskeess zum Beispill ze verstäerken, ze verbesseren. Ech erënneren do un hauptsächlech wat d'Orthodontie ubelaangt, respektiv d'Brëller, respektiv den Détartrage. Och déi eeler Leit sinn immens gehäit mat dem Lipodensproblematik, wou mer eis och do vill Verbesserunge konnten duerchsetzen. Mee et geet eis net duer, Ech fannen et nach ëmmer Skandal, dass déi eeler Leit an enger Situatioun sinn, dass se, wa se nei Zänn brauchen, oft sech net dat leeschte kënnen an dat, wat ee vun enger CNS rembourséiert kritt, ganz oft net duergeet par rapport zu deem, wat um fräie Marché gefuerdert gëtt. An dowéinst menge mer, dass dat ee vun eisen Haaptpäerder, wat d'Orthontntie ublaangt, dass mer do eng ordentlech Nomenclature kréien. An ech erënneren drun, dass déi aktuell, déi besteet, déi ass vun 1979. Also bis haut ass se net renouveléiert ginn. Da versteet ee ganz schnell, wou d'Problematik ass. D'Preventivmedezin wäert och grad esou e wichtige Thema fir eis ginn. A mir wäerten eis probéieren, mat all Moyen ze wieren géint all Erhéijung vun Eegebedeelegungen, an hauptsächlech Bei Leit, déi ganz schwéierfälleg Krankheeten hunn, sief dat de Kriibs, sief dat aner Krankheeten, dass mer do amgaange sinn ze fuerderen, fir dass mer d'Medikamenter respektiv d'Traitementer op 100 Prozent vun enger CNS rembourséiert kréien. Och zweet Klasse Medezin ass fir eis keen Thema. Urgencë si grad esou gutt eis eeler Leit, an déi si ganz oft déi, déi dovunner mussen gezwongenerweis profitéieren an och do ass et wichteg, dass een de Maximum vun den Délai'en esouvill wéi méiglech erofdréint, dass d'Wartezäiten net deementspriechend si wéi se haut sinn. Wéi grad esou gutt de Virage ambulatoire, dat si virun allem déi eeler Leit, also ech ka mer schwéier virstellen, eng eeler Persoun, déi de Blinddarm erausgeholl kritt, dass déi owes scho kann heem goen, wa se eleng wunnt a keen huet, deen no hinne kuckt. Also muss een do extra Moyenen hunn. An déi Leit däerf een net am Stach loosse mat hirem Alter. Fleegeversécherung wëll ech haut net drop agoen. Ech wollt just drop hiweisen, dass et den Hugues Biel war, deen drop gefuerdert huet a gesot huet, et däerfe keng Verschlechterunge kommen an där Reform. A mir wäerten och elo an der Zukunft weider drop oppassen, dass keng Verschlechterunge kommen. Bien au contraire wäerte mer eis ëmmer weider asetze fir d'Autonomie vun den eelere Leit. esou laang wéi méiglech kënnen oprecht ze erhalen. D'Pensiounsreform huet den Änder schonn bal alles gesot. Et sinn 19, et sinn iwwer 19 Milliarden Reserven, wat schonn e Monsterchiffer ass. Dofir hu mer och gutt Pensiounen a laangfristeg Pensiounen, déi no menger Meenung ganz laangfristeg assuréiert sinn. Ech hunn déi Leit net immens gären, déi dee Bléck do an déi Kristallkuel do geheien an dann vun 2052 oder méi héich schwätzen, datt se net méi finanzéiert wieren. Ech hunn es och lues sat, ëmmer gesot ze kréien, datt déi eeler Leit am Endeffekt eng Belaaschtung wiere fir de System, well déi giffe vum System profitéieren an déi hätten u sech, giffen se am meeschten erauszéien. Dir Dammen, Dir Hären, déi eeler Leit sinn e wichtege wirtschaftleche Facteur. Déi eeler Leit produzéieren zu der Ekonomie vu Lëtzebuerg. Duerch déi eeler Leit gi ganz vill Suen och bei de Staat erëm zréckgeheit. An ech mengen, dass dat eng falsch Approche ass, respektiv dass et och esou muss sinn, dass déi eeler Leit aarentlech Pensiounen hunn, wann ee weess, wat d'Pensiounspräisser vun den Altersheimer a vun de Fleegenheimer sinn. Dir kënnt mol probéieren erauszefannen wat kascht hei an der Moyenne d'Altersheim oder Fleegenheim, mir fannen der net an der Moyenne. Dir musst dann eenzel Altersheimer uklicke goen, eenzel Fleegenheimer fir vläit erauszefannen wat dann do de Präis ass, respektiv fannt der och net Fir en Zëmmer vu 14 Meter Quadrat oder 10 Meter Quadrat, wat hunn ech do dran? Hunn ech eng Dusch dran? Hunn ech eng Toilette dran? Hunn ech keng dran? Alles dat ass hei zu Lëtzebuerg de Moment net machbar erauszefannen anhand vun engem zentrale System. Si frou, datt d'Regierung endgülteg eis Fuerderung do mat ugeholl huet, mee ech hoffen, datt et ganz schnell zu enger Realitéit kënnt, fir grad esou gutt, datt een e Contrôle kritt, iwwert déi Präisser vum Altersheim a Fleegeheim an d'Pensioun goen, ass a ville Leit ännert, bei ville Leit ännert d'Liewen. Et féiert zum Gefill fir net méi oft gebraucht ze ginn, respektiv Einsamkeet oder zu der Langweil. Et huet ganz oft och negativ Afloss op de Kierper. Firwat soen ech dat? Mee aus dem ganz einfache Grond, well mär déi lescht Zäit ëmmer méi domat confrontéiert gi sinn, dass eeler Leit sech a Situatioune vun Isolatioun erëmfannen, wou mol bemol den Noper souguer net méi opfält, dass eng eeler Persoun niewendrun wunnt. Well déi Persoun némmi erausgeet oder déi Persoun geet just vläit nach iergendwou akafen an dann zeréck direkt an seng Wunneng an da bleift se dobanne sëtzen. A mär mengen, datt een dat doe sollt probéieren ze vermeiden. Et sollt ee probéieren, déi Ghettoiséierung esou staark wéi méiglech erofzedrécken a probéieren, déi Leit wierklech an d'aktiivt Liewen, dobaussen a mat an d'Societéit mat z'integréiert. Ënnert de Vertrieder vum OGBL an der Chambre des Salariés hu mer ee vun den éischte Schratt gemaach, an zwar hu mer d'Weiderbildungsaktivitéit fir d'Zéngeren agefouert. Déi wäert dëst Joer ulafen. Dat geet vu mat engem Internet ëmzegoen bis eriwwer, wéi fann ech e gudde Wäin eraus oder schlechten. Wäin eraus. Voilà, en gros den Zich. Entschëllegt, datt ech méi laang war, mee et ass net esou evident an deem doen Thema. Merci.